Men köpülenji aýtýandyryn köp aktýor garyp bolupdyr otaýda ýaşapdyrlar maşynda ýaşapdyrlar kösenipdirler ýöne myň ýagdaýynda düýbünden beýle däl örän daži barlykly ýeriň çagasy bi diýsem biznesmen milýoner däl kakasy ýazyjy ssenarist ejesem suratkeş ýöne Londonda oňam örän prestižny raýonlaň birinde ýaşan. Iller döwlet mekdebinde okasa bu çastny mekdepde okan. Inni şu zatlar sebäp boldymy aktýoryň şu derejä gelmegine? Ýok dostlar, naborot tersine. Şeýle bir ýaşlar bolýandyr, hemme ýerdede bar şolar ýaly, okunjekden okunjege, okunjekden okunjege kuçe bolup aýlanyşyp ýörenler, bomž ýaly bolup. Gürleşseňem dünýäni düzetjek. Özlerem ýatan çöpüň alyndan dä. Şolaň biri bolan. On üç ýaşymda alkogoldan başlady diýýä. Ýigrimi ýaşaýançam şol güýçli neşe serişdesine doly zawisim, bagly adam boldum diýýär. Toçno ýadyma düşýä, bir gezeklik keýp üçin ejemi satmana taýyn bolan duýgulary başdan geçirdim diýýär. Ýöne örän talantly tworçesk natura bolan. Meselem, iller gije ýatman, gündiz ýatman şu rola taýynlanýan bolsalar, bl normal repetisiýa-da gatnaşman, iň soňuna oýun tabşyrylanda, şo taýda öňe saýlanyp örän ökde oglan eken diýdirip bilýän adam. Ýa bolmasa modelçilikde-de şolar ýaly, iller iýmän-içmän figurasyny saklap şo taý gatnaşýan bolsa bul prosto baryp birinji ýer alyp gaýdyp bilýän adam. Hiç hili yzygiderlilik bolmadyk ýöne. Reprem boljak bolan bu döwründe sebäbi özi aýtýa yzygiderlilik nädip bolsun diýä seň agzyň zaýaka. Şoň bäş muntlyk güýjüne işleýäň sen diýä, seň keýpiň, nastreniýaň hemme zadyň şoňa bagly bolýa diýä. Paka seni iýip gutarýança. Ýigrimi bäş ýaşap geçýänçä dowam etýä şular ýaly durmuş. Uje sen ýaş oglan nä uly adam bolýaňa. Bir gezek filme düşüp ýördük diýýä. O taýdada meň uly hormat goýýan halypa aktýorym oýnaýa. Bir günem sahnaň arkasynda režissýor ikisi gürrüň edip dur eken diýýä. Menem ony eşitdim diýýä. Režissýor aýtýa, Tüweleme Tom Hardam örän ökde aktýor diýip. Gapdalyndaky ýaňky meň gowy görýän aktýorymam şeý diýipdi-ä. Men düşünemok şo serişdäň astyndaky talanda. Men wapşe kabul edip bilemok. Sen şoň şolar ýaly zaýa oglandygyny bilip, nädip kinoňa çagyryp bildiň? Ýa seň üçin trýapkamy ulanyp zyňar ýaly diýipdi-ä. Şeýle bir erbet boldum diýýä-dä. Men aýtýan Rnoslar şul, sözüň güýji ýaly güýç hiç bir ýerde-de ýok diýip. Ana şo taýda erbet täsir etýä şuňa. Bir zada düşündim diýä, şul adam meň bilen hiç wagtam salamlaşasam gelenok. Maşgalasy, semýasy bilen hiç wagt meni tanyş etmeýä. Meň aýtjak gürrüňim şul adamyň ýanyna gara teňňä-de geçenok. Kak butda bir zaraznyý, ýokanç, erbet kesel bolar-a diýä, şon ýaly seretýä maňa diýä, şuny derrew ýok etmeli, ýitirmeli, töweregiňe-de getirmeli däl diýip. Ana şondan soň bejeriş sentrlaryna girip düýbünden saplanyp biziň tanaýan ýyldyzymyza öwrülýär. Please welcome Tom Hardy! Häzir Tom Hardy dünýäň ýüzünde sanaýmaly köptaraplaýyn örän talantly aktýorlaryň biri diýip tanalýar. Režissýorlar iň bir kyn rollaryny şul adama ynanýarlar, şulam alyp çykýar. Kristofer Nolanyň Naçalo filminde Leonardo Di Kaprio bilen bile oýnaýan şul. Şondan soňam ikisi dostlaşýar. Birnäçe ýyldan soň Leonardo Di Kaprio Wyžywşi diýen filme çagyrylýar. Ana şo taýdaky otritsatelnyý gahrymanyň roluny režissýora teklip etýär. Şuny Tom Harda oýnat. Sebäbi lýuboý kişä grim etseň, eşik geýdirseň, ýaramaz adamyň keşbine meňzäp biler diýýär.

Olam ýok bolmaýan diýýä. A birden bolaýsaň diýýä olam. Birden bolaýsam men ennamyma tatu çekýän. Leo hemme zady bilýä diýip diýýä. Näme bolandyr öýtýäňiz? Hakykatdanam Oskar baýragyna dalaşgär bolýa. Şeýdibem Tom Hardiň teninde Leo hemme zady bilýä diýip tatu bar. Kän gowy filmler bar dostlar görseňiz Venom, Legenda, Bezumny Maks, Betman, Naçalo, Bronson, Serediň hiç bir filmem erbetdä şul aktýoryň. Şolar ýalyrak Janyňyz sag bolsun meňä ýetirip bilen habarlaň. Işiňiz ugruna bolsun. Dostlar dünýäň ýüzünde belli brendler bar. Meselem Nike, Adidas, Bose hem-de şolam podýelka çykarylýan. Ýöne serediň original aýdaly Nike krasowkaň bahasy üç müň, dört müň, bäş müň manat bolsa, Podýelkaň bahasy bäş ýüz manat. Meň aýtjak bolýan zadym bärde kän hiç kim hiç kimi allanok. Aç-açan, saýlaw seň özüňe berilýär. Ýöne gurluşyk harytlarda beýle däl. Eger-de bir gurluşyk harydyň podýelkasy, ýasamasy çykarylsa, şony bahasy meňzeşräk bolýar, Maksimal daş keşbine meňzetýäler. Iň ýaramaz ýeri ýöne gurluşyk edeniňden soň bilseň ana kyn ýeri. Şu wagyt halkyň synagyndan geçen birnäçe gurluşyk harytlary ba, şolaryň birem ama elektrotlary. Şuny adamlar pikirlenmän alýalar. Sebäbi köpden bäri ulanyp ýörlerde. Ýöne dostlar üns beriň şulaňňam indi ýasamasy çykyp başlapdyr. Iň ýaramaz zadam. Ulanýan adam üçinem erbet zat şol. Semem markaňam ýöne gaçyrýan. Sebäbi kaçestwnyý zadyň podýelkasy çyksa adamlar bilmän şony alsalar ama hilini bulaşdyrypdyr diýip bilýärler. Şoňa üns bermeli. Men häzir size orginal bilen podýelkaň tapawudyny görkezjek. Serediň dostlar, orginal ama elektrodlaryň daşynda şular ýaly peçat gelýändir, gök peçat we ine şu hat bilen, Deňeşdiriň şu haty meňzeş däldir. Ynha originalyňky, bulam podýelka. Sebäbi originalda hatlar azajyk ululygy kiçiligi tapawut etýä. A bärde welin düýbünden başga zat. Şoňa üns berseňiz tanap bolýa. Şoň üçinem ama elektrodlaryny arkaýyn ulanyň. Hemem original kaçestwasny tapyň.